Ходайның терелеп торуы бәйрәме белән котлыйм сезне, туганнар! Без бүген атна саен шулай чиркәүләрдә җыелышабыз, Ходайның терелеп торганын искә алабыз. Без бүген тагы Ходайның терелеп торуын гына искә алмадык. Менә февральның иң элекке Атна көнне Священный Синодның вәкиллеге белән инде берничә җыллап без динсезләр котырган чакларында алар дин өчен үлгәннәрне искә алабыз. Дин өчен кем үтерелгән ул чакта? Изге патша Николай, Аның бар җәмәгате белән дә бетерелгән ул булган изге җәмәгате Александр патшаның, аннары патшалына бул каласы булган яшь җегет аның улы Алексеенын, аның кызлары Ольганы, Татьяна, Марина, Анастасиянын бар архиерейләр

чиркәүләрне җаклап каласы булган кешеләрне дә үтергәннәр. Аннары менә шулай динне ташламагыз, динне калдырмагыз дип җөрүчеләр бар иде. Ул чакта аларны хөкүмәткә карышучылар дип Кулларына алганнар да, жалган таныклык итеп, аларны үтергәннәр. Шулай итеп, бик күп, мең-меңләп күп кешеләр шулай дин өчен азапланып үлгәннәр ул чакта. Ә аларның арасында кайсылары менә изгеләргә кушканнар хәзер, ә кайсылары менә бүтән тормышларын белмичә, кайсыларының исемнәрен белмичә, бөтенесен тапмыйча, менә шулай изгеләргә кушмаган, кушылмаган килеш калганнары бар. Но без аларны болай да изгеләрдер дип санап җөрибез. Алай да, ну, белеп булмый шул, кайсыларын без аларны кушылмагач, алар өчен теләк итеп торабыз. Изгеләргә кушылганнар арасында Казанда металлолог булып торган изгәтабыз Кирилл да, менә аның тәресе Аллабасының тәресе җанында тора. Менә ул изгәтабыз Кирилл гына түгел, менә без керәшеннәр арасында беләбез, бер священник булган Мамаш районында Лыя Уткина дигән авылында туган, Аннары менә священник булып, менә шулай дин өчен аны кулга алганнар да Себергә Алтай ягына Бийск, Барнаул менә шул калаларда торып, шунда аны горттан чыгарып, бүтән берничә священниклар белән бер-ике архиерей булганда шикелле, аларны бергә үтергәннәр. Без аларның Каберләрен дә белмибез кайда икәнен. Булса да, каберләрен белмәсәк тә, аларның калган тәннәрен кайда икәнен белмәсәк тә, алар изгеләр дип, менә аны да бик кадерләп торырга тиеш. Менә бүтән керәшеннәр изгеләр бардыр. Аларны белеп бетермибез шул без. Менә ничек булса да, без менә изге Петр әтине менә белергә тиеш. Безнең өчен Күкләрдә торып хәзер безнең өчен бик теләк итеп торалар. Менә шуңар күрә кайчакта аларны менә аны кайгы хәсрә булып чыккандамы, җә тормышта бер авыррак чакларыбыз булса да, иден өчен азапланып үлгән изге атабыз Петр безнең өчен Аллага инәр дип, аңа инәргә тиеш. Менә изгеләрне искә алабыз без, үтелгәннәрне генә түгел,

Без аларны барысын да белеп бетермәсәк тә, шул чакта кыссанлык күрмичә архиерей, священник булмагандыр, ул да инде үзенчә нәрсәләр булса да түзгәндер дип, без аны аңа тоже менә исповедник дип, шул чакта белгән кеше дип саныйк та, аңа да теләк итик. Безнең өчен иң элекке литургияне үткәргән кеше булып та, Ә и динч назапланып өлгән кеше булып та без аны и и искә алырга тиеш, аңар тоже авыррак чакларда гел теләк итеп торырга тиеш. Кайчакта нәстәшләргә белмибез, тегеләйме, болаймы, ниндидер сынау килеп чыга. Аларга теләк итегез, алар ташламасыннар. Безнең менә изгеләргә кушылмаса да, тоже дөнсезләр аны нәрсәдер менә Аллага бик җараулы булып икәнне күрептер. Менә бер иеромонах Алексей Маринин керәшеннәр арасыннан булган, Алан Полян авылыныкы, Бал Бистәсе районыннан. Ул да менә теге өе булмаган, төп Төпләнергә кая булмаган, менә Изге Матронның тормышын менә э, без укыйбыз да, менә ул да шулай. Кешеләр кем аны керткән, тотып торган, шуларда э, торып торган инде менә шулай. Ул кешеләргә дә белсәләр аны өйләренә кертеп менә шулай кундырган булсалар, аларга да нәрсә булса да э, бер җавызлык эшләргә тырышканнар инде. Аны өйгә кертеп, кундырып тотарга Үзенчә бик куркынгыч булган. Ул да менә шулай мескенләнеп инде үз тормышын үткәргән. Тоже изгеләр җанындадыр дип өметләнеп торабыз. Менә аны шулай кундырган кешеләр дә үзләренчә нәрсәдер теге читенне күргәннәр. Аларны да Ходай инде җазыкларын кичереп ташламасын. Менә күп кешеләр священниклар үлгәндә менә шулай, менә Алабугада каласында бер Э, священник Павел булган, аны үтергәч, балалары, җегетләре инде аны үтергәннәр дип барганнар да, аларны да бер э, шашкалар чабып, менә шулай үтергәннәр. Аналары бер үзе генә калган. Аны инде менә менә без менә семестрельный дигән э, э, тәрәне күрәбез бит Алла анасының кымыймы? Җиде кылыч менә чәнчелә күңеленә. Менә шулай ул үзе дин өчен азапланып үлмәсә дә, яме үз улының безнең коткаручы Худайлабыз Иисус Христосның азапланып шулай торганын, азапланып үлгәнен күреп, аның күңеле ничек азаплангандыр, яме кылычлар менә чын менә тимер кылычлар үтмәсә дә күңеленә Менә шулай, э, менә шуларны күреп түзгәнен, аның все равно э, кылычлар э, э, теге белән менә э, җиләгенә үткән күк булган. Менә шул менә изге Павел священникның балалары белән үлгәнен күреп, аналары нәрсә инде эшләгән ул чакта име? Ул күп менә аларны менә шулай үлгәнен, үлгәненә күпме ул да түзгәндер, исән булып сакланып калса да, менә шундыйлары күпме булган, бөтенесен бөтенесен без бүген искә алабыз. Аларның җаннарын Ходай җазыкларын кичереп, бөтенесен дә менә шулай э, күктәге патшалыкта үз туганнары белән, туганнар белән булмаса да, э, чын дин өчен, э, чын динне ныктырып тоткан өчен күктәге патшалыкка керткән изгеләр белән аларны да урынлаштырсын Ходай җазыкларын кичереп. Аларга да тынычлык бирсен, аларның да күңелләрен сөендерсен дип теләк итеп торабыз. Алар белән бергә үзебезнең дә балаларыбызны, әбиләребезне, аталарыбызны, Барысын да искә алабыз. Менә шулай. Барысын да Ходай җазыкларын кичерсен, күктәге патшалыкта урынлаштырсын. Без дә мендә, монда, менә шушы тормышта әле сынаулар күреп торганнарга да Ходай безне ташламасын, безгә булышып торсын. Менә шулай, бер дә ташламасын, үзебез дә, күңелләребез дә беркайчан да Алланы ташламый. Дөрес тә, кайчакта җазыкланабыз, кайчакта менә шулай Алладан ничектер бизеп тә китәбез, бизәп китәбез. Ходай ул чактары безне ташламасын. Ә безгә изгелекләр кылсын, безне дә дөрес җулдан алып барсын, деннән бизәргә, авышып китәргә ирек җибәрмәсен, күңелләребезгә аларның теләкләре хакына безгә ныклык бирсен. Бәйрәм белән барыгызны да котлыйм.